Essalamu aleýkum mähriban doganlar. Salamat oturanmysyňyz? Bizine ýene-de siziň bilen görüşýäs. Siz meni görýäňiz, men sizi görýän. Diýmek, janymyz sag, Hudaýa müňde bir şükür. Mähriban doganjyklar, siz dünýäň dürli ýerinde işleýän ekeniňiz, zähmet çekýän ekeniňiz. Okaýan ekeniňiz, ýaşaýan ekeniňiz, hemmäňiz meň bilen elmydama görüşýäňiz, kommentariýa ýazýaňyz, gowy kommentariýalar ýazýaňyz tüweleme sag boluň Taňry ýalkasyn. Hoşallygyňyzy bildirýäňiz, salowmaleýkim diýip salamlaşýaňyz, hemmäňize waleýkim selam. Hemmäňiziň janyňyz sag bolsun, näme maşgalaňyza agzybirlik bolsun, çagajyklaryňyzyň jany sag bolsun. Esasy zat näme, şu ruhuňyz belent bolsun. Ruhuňyz belent bolsun, şähdiňiz açyk bolsun, keýpiňiz kök bolsun mähriban doganlar. Şu ýazýan kommentariý ýazýan dostlarymyzyň içinde, doganlarymyzyň içinde köpüsi sawgatynam aýdýarlar maňa, käbiri Aşyr däde ýaşyň uluragam bolsa sen TikToga girýän ekeniňiz, hawa bu ýaşdan soň nämä gerek diýýär. Aslynda men sorag berýän şol ýaly, käbiri ýazýar-da, hemmesi dälde. Tiktogyň bir ýaş tapawudy barmyka? Belli bir çäk ýokmyka diýjek bolýan. Sebäbi Tiktok diýlen zat bir ýüregiňdäkini paýlaşmak, birnäçe adam dünýäň köp döwletleriniň adamlary bilen, dostlaryň bilen, dogandaşlaryň bilen, obadaşlaryň bilen paýlaşmak-da. Şonuň üçin doganlar ýaş hiç hili çägi ýokmyka diýjek bolýan Tiktoga girmegiň. Indi şu gün gürrüň etjek zadymyz esasy perzent barada. Bä diýene bi durmuşyň kanuny diýen. Näçe bu dünýäde gazansaň, näçe bu dünýäde tüweleme baýlyk toplasaňam barybir biz ony jigerbentlerimize, perzentlerimize goýup gidýäris. Ol durmuşyň kanuny. Olaram indikilere goýup gidýär. Ýöne şol perzendiň bir kämil bolsa, bir terbiýeli bolsa. Il arasynda şeýle bir aýtgy barda, Näme diýýär? Bir ýyl öň göresiň gelse, bugdaý ýetişdir diýýär, däne ýetişdir diýýär. On ýyl öň göreýin diýseň, bag ýetişdir diýýär. A ýüz ýyl öňe göreýin diýseň diýýär, terbiýeli perzent ýetişdir diýýär. Şonuň üçin hemmämize terbiýeli perzent ýetişdirmek nesip etsin, mähriban doganlar. Şeýle bir tymsal bar-da, ine, bir adam şeýle bir baý, gurply adam, Bir baýapdyr. Onsoň ýaşy bir çene barýar muň. Özem arzuw edipdir şu bir geljekde bir bir näme çagalam bolsa, bir perzentlem bolsa diýipdir. Perzentler bar eken muň. Ahyrda onuň ýaşy bir çene barýar-da, birinde bir kesel tapylýar. Onuň ogluny çagyrýar bärik. Oglum diýýär, Meň diýýär ýaşym bir çene bart diýýär. Şu çaka çenli diýýär, men diýýär, Siz diýä hor etmejek bolup, har etmejek bolup topladym diýä, baýlyk topladym diýä. Hawa, siz diýä bir mätäç etmejek bolup hiç zada diýä-de. Men ýöne arzuwymdy diýä, bütin dünýä gezmekdi diýä. Syýahat etmek diýä. Syýahatçy bolmakdym diýä. Ýöne diýä, sizi eklemek üçin ýa şun ýaly günlere düşdüm, baýlyk topladym diýä. Ine indi oglum diýä. Bardy geldi diýä, meň başyma bir bir Adam garraý, garraýa-da, bir baka gitmeli bolsam diýýär. O baky durmuşa gitmeli bolsam diýýär. Senden bir haýyş bar diýýär. Şu haçan-da diýýär, meni diýýär, jaýlajak bolanlarynda diýýär, kelläme başgap geýdirgil diýýär. Papak, telpek tapawudy ýok, şoň bilen jaýlagylyn diýýär. Şuny ýerine ýetirmeseň razy däldirin diýýär. Ýene-de bir zat diýýär. Men diýýän-ä hat ýazyp goýdum saňa diýýän. Bar diýeli başyňa bir iş düşse diýýän. Çykgynsyz ýagdaýa düşseň diýýän, şu haty alyp okaýgyn diýýän. Şeýdip Kakaly paýhas ýogalýar. Soň onda muny jaýlajak bolýarlar welin, ýaňky oglan ýaňky molla, ýaňky töweregindäki adamlara, dini adamlara duruň, duruň diýýär, kakam diýýär, wesýet etdi diýýär. Şo kellesine diýýär, başgap geýdirip diýýär, papak geýdirip jaýlamaklaryny arzuw etdi diýýär. Ol mollalaryň o nähili bolýar diýýär. Hiç ýyl kellä zat geýilmez. Hiç ýyl bolanok şoňa diýen. Düýbünden dine gadagan gelip gadagan diýen ol. Ýok kakam arzuw etdi şony diýen ol. Ýok ýok kakaň wesýetini bolanok. Diňe şeýle gitmeli diýen. Ak kepen bilen gitmeli diýen. Oglan ondan gaty erbet ýagdaýa düşýärdi. Beh indi näme etsemkäm. Kakamyň ýekeje arzuwyny ýerine ýetirip bilemok. Ýekeje wesýetini ýerine ýetirip bilemok. Amalaşdyryp bilemok diýip erbet çykgynsyz ýagdaýa düşüp oturýan ondan. Birden kakagamyň haty ýadyna düşýär. Alýar-da okaýar welin, kaka şeý diýýär, Gördüňmi, oglum, men o dünýä hiç zat alyp gidemok. Hat-da, ana, mollalar meň kelläme baş bagy, ýagny papak, telpekli gitmek bile-de rugsat beren däldirler diýýär. Şonuň üçin Oglum diýýär, Men şu toplan baýlygym diýýär, hemmesi size nesip etsin diýýär. Ýöne saňa bir aýtjak zadym diýýär, şu hatynda ýazylgy. Gezgin dünýäni diýýär. Aýlangyn dünýäni diýýär. Hawa, bir geýgin diýýär, iýgin diýýär, çagalaryňam hor etmegin diýýär. Meň etmedik zadym sen etgin diýýär. Şoň üçin şeýdip şu hatda ýazyp ekenne. Näme edýär bärde? Esasy bir dünýäň malyna, dünýäň malyna her kim bir arlanmaly dälde. Tüweleme hemmämize maşynamma, hemmämize jaýamma. Ýöne tüweleme bir maşynymyz iki etjek bolýar, bir jaýymyz iki etjek bolýar, iki jaýymyz üç etjek bolýar. Ýöne şu nebis diýip bir zat ara düşse, nebsiň guly bolmaly däl diýjek diýesiň gelýärde. Nebsiň guly bolmaň. Adam diňe özi üçin iýýär-dä. Mysal üçin, bir adamlyk paýy bar-da şol, bir adamlyk iýýär. Iki adamlyk iýibilenok ahyryn. Şonuň üçin Kerim Gurban Epesiň bir goşgusy bardyr. Näme diýýär? Bagt paýlansa, üç baýlygy ilki al, ylgap baryp, saglyk bilen erki al diýýär. Saglyk bilen baýlyk diýen näder? Görýäňizmi? Şonuň üçin adamyň erki elinde bolsa, Ol nebisjeň hem bolmaz. Ol kän bir bir näme, oňa-muňa sowubam ýörmez. Şoň üçin elmydama çagajyklarymyzyň, perzentlerimiziň başy dik bolsun. Şu ýygnan baýlygymyzy, ýygnan ähli barymyzy çagajyklarymyz sowsun, geljekde kämil nesilimiz bolsun. Şolar bizi dogamat-dogam alyp gitsinler. Mähriban doganlar, görýäňizmi, Durmuşyň kanuny şeýle. Hemme zady jiger bentligimize, balajyklarymyza bermeli bolýarys. Maňa kommentariý ýazan doganlar Gazagystandan, Türkiýeden, Amerikadan, Owganystandan, başgada dürli ýerde işläp ýören Polşadan, Belarusiýadag oglanlar, hatda öz ýurdumyzda indi Lebap welaýatyndan, bar Mary welaýatyndan kommentariý ýazýan doganlarymyz hemmäňize sagbolsun aýdýan. Taňryýalkasyn. Ömrüňiz uzak bolsun başyňyz dik bolsun elmydama görjegiňiz diňe gowulyk bolsun saglykda görşüniň mähriban doganlar ýene görşeris sag boluň siziň aşyr dädeňiz. Gulagymda nauşnikli ýöräp barýadym welin içimden şeýle ses geldi diýýä men ajykýan diýip diýýä. Şonda diýýä yzyma öwrülip bardym diýýä. Ählijaňyza salam dostlar! Ýene bolan wakalardan birini gürrüň bereýin. Iki müň ýigrimi ikinji ýylda bolan waka, oglanlaň biri gürrüň berdi. Birazjyk diýýär kynçylyk döwürdi diýýär, şonda diýýär pul ýagdaýym pesiräk, eklenç ýagdaýym birazjyk pesiräkdi. Diňe özünde-de, garaz iki müň ýigrimi ikinji ýylda ýadyňyza düşýän bolsa, her kimde birazjyk şo wagt şeýle ýagdaýlar boldy. Onsoň aýyňam eýýäm soňraklary diýýär, iki ýigrimi näçeleri garaz aýlyga çenli bir azjyk wagt bat diýýär, jübimde diýýär ýüz manat pul galdy diýýär. Indi saçymy deňletmeli diýýär. Gitdim diýýär saçyny deňletmäne, jübimde-de ýüz manat pulum bar diýýär. Saçymy deňletdim, zat etdim diýýär, indi çykyp barýan, altmyş manat pul galdy, saçymy deňledenim üçin puluny berdim, indi çykyp barýadym diýýär. Kellede-de pikirler diýýär, näme etmeli, nädip saklanmaly garaz. Aýyň aýlyga çenli gulaga diýýär, nauşnigi dakdym diýýär, ýöräp barýardym diýýär. Gulakda nauşnik aýdym aýtýar diýýär, kelläm aýdym bilen däl, ýöne diýýär şol güýmenmek üçin kelläme bir açykka diýýär, dynç bermek üçin diýýär, diňläp barýardym diýýär. Ekskalatordan çykdym, ýöräp barýardym diýýär. Eger bilýän bolsaňyz, Garaşsyzlygyň on bäş ýyllygynda oturyp iýip-içilýän ýerler bar. Şonda Surikow tarapdan ýörän wagtyňda, birinji oturylýan ýerde bolýar. Şo taýdan girelgeden girip geçip barýardym diýýär, bir gyzjagaz durdy, bir elini uzadyp bir zat diýdi diýýär. Menem şu pikirlem bilen aýdym bilen diýýär, eşitmedim-de diýýär, ýöräp geçip gitdim diýýär. Soňam birden diýýär, içimden şeýle ses geldi diýýär, men aç çykýan diýip diýýär. Ýaňky diýýär, Nauşnymy aýryp bardym diýýär, ýanyna diýýär, Gyzym, näme diýdiň ýaň maňa diýip soradym diýýär. Olam diýýär, Daýy diýipdir, men diýipdir, Ajykýan diýipdir, nahar iýesim gelýär diýipdir. Sebäbi gözüniň öňünde seredip otyr, seredip dur, indi hemmesi iýip-içip otyrlar, indi olam çaga näme iýesi gelýär. Onsoň Näçe ýaşyňda diýip sorapdyr. Balam dokuz ýaşymda. Oň mekdepden ýaň geldim, indi Soraýa ejeň kakaň ýokmy seň kakam ýok diýä ejem bar diýä ejemem inwalid diýä ýa mekdepden barýa elbetde näme bir harabaja çaga eşigi zady pesje iýip içmänede üýtgeşik zady ýokdur men ýa ajykýan diýädä bulam bolýa jigim gel onda diýä näme iýjek diýä alyp bereýin diýä ýaňky şol göni şoň seredip duran tarabyndaky zada tarap barýa indi iýip içmek iýip alyp bermek üçin-de. Barýa, Salam, salam, kassadaky bile salamlaşýan. Kassadakyň bir zadyny halamadym diýýä şo taýda. Özüni diýýä wysokomerno alyp barypdy diýýä. Nähilek ýagdaýda maňa seretdi-de, boýun egip salamlaşýa diýýä.